وسا کے دل دے وچ کہیں کوں بھلاون ٹھیک نئیں ہوندا اے بہتر ہے جو کہیں دے نال اکھیاں چار نہ تھیون ملا ایں پیار دے وچ پابند ہا او کوئی وسدا شام سویر نہ ہا او ہئی تاں چاندن وسدے ہن اج وانگوں سخت اندھیر نہ ہا جیندے کوئی نئیں قدر کریندا اے

اے سی تنک تنارے لگدے پن لش پش تھیندی پئی اے ماشاءاللہ۔ کیونکہ انہاں پیٹاں نے بہوں لمبا سفر کرنے تقریبا ڈیڈھ سو کلومیٹر سفر کرنے سی۔ بسم اللہ رانا صاحب رانا صاحب طبیعت صحت ٹھیک ہے لالا خوش ہو مزاج ٹھیک ہن سی فٹ فاٹ یہ سب خیریت ہے۔ السلام علیکم دوستو کیا حال ہے تب یہ سٹی کے میں خالد بھٹی سوڈے دے میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج بھٹی ویلوگ سامنے سے دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی رانی تیار سامان تیار ہی دوں جڑا سویرے اسا گیا سی سی امبے دا پیٹاں باغ جو گھنن واسطے ماشاءاللہ سی ٹائم رہ گئے تے حاج صاحب لو ریڈی اسی حاج صاحب تے سینے دوستو اسا سی ہن کرن والے ہیں ٹریولنگ اسا جڑی ٹریولنگ کرنے پے نا تو پہلے اسا چلنے سی ترنڈا محمد بنا کیندے کول میندے پے ہیں کت واسطے میندے پے ہیں تو اکو تھیں جوڑ کرے سے سوں ہی ٹائم تقریبا ٹائم دیندا پے 10:30 دا کیونکہ گرمی ہے فل تیز تے اساں ویندے پئے ہیں رانی دے اتے۔ موٹر سائیکل تے جیڑھا سفر ہے نا بڑا ہی انجوائے آلا ہوندے۔ بڑا بندہ انجوائے کریندے۔ رستے اچ ہیڈ پنج نند وی آسی۔ جھانگڑا وی آسی۔ ساری جگہ دا تہاکوں انشاءاللہ ویو چیک کرویسوں تے دوستو سارے نال رہسو۔ جیڑھے جیڑھے دوستاں نے ساڈے چینل کوں سبسکرائب کائنی کیتا جلدی نال سبسکرائب کر گھنوں انہاں دی کمانڈ ول کریندے میں مزدار ویڈیو شروع ہائی صاحب آؤ ول۔

انہیں دوستو گرمی نے آج بٹ کاٹ گئے یقین کرو آج اتنا بے تحاشا گرمی میں نا ہاتھ کنے زیادہ پتہ ہی لگتا ہے کہ سورج بالکل ہی سر دے اوتے آیا کھڑا ہو گیا ٹائم تھیندا پے وے ہی ٹائم 12:30 دا اور اساں ہی ٹائم پہنچے کرے اسی دریا ستلوج دے کلے کھڑی ویسی کشتی دیکھو اگر تساں سیر وغیرہ کرنے تے اسی آ ونجو کشتی کھڑی اسی صرف تہاڈی انتظار ہے تے ساڈا بھی موڈ بنیا تے پر اساں یار سفر بہت زیادہ کرنا ہی میں کنے اساں سفر اپنا کنٹینیو کریں دے پاکستان دا جھنڈا تو آپ نظر آنا پہ سی ہون باہر جڑی پرلی سائیڈ آلیے ان دو تے لگ دے سوارے مغیرہ بہ گئن تے ہون باہر آسی واہ سی واہ پراڈو تائیں دی میں دی پہ یار بغیر پیٹرول دے چلانا لی پراڈو پکڑی ہوتا ہی میں دیکھنے بدھے کیونکہ گرمی میں بے تحاشا وہ نہ ہوئے بال بینے میں نے یار بخار نہ ہوئے اور سی صحیح وغیرہ کٹ گی دے آئی صاحب کو پوچھتے ہیں آئی صاحب چلوں او سی مال گڑی سٹارٹ تھی گئی ہے

اچھا سینے دوستو ماشاءاللہ اتھاں سی ساڈے پیارے دوست سامل بھائی اتھیں آ گئے ساکو ملن واسطے کیونکہ انہاں دا گھر بھی ہی جگہ تے اور انہاں دے کزن سی سکلین فریدی صاحب جڑے ٹک ٹوکر ہیں جنہاں دا ملیاں دے حساب نال لائق ہیں تے ہن انہاں نال تہاڈی ملاقات کروینے ہیں سامل بھائی اے کھڑے ہیں سہی السلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ سنگھ جناب کیا حال ہے این سی سکلین فریدی صاحب ماشاءاللہ سارے ینگ برادر اور ینگ نوجوان ٹک ٹوکر منا دے ملین دے حساب نال لائک ہیں سی بھی آسے کلین بھئی طبیعت سے ٹھیک ہے موجن موجن سب خریاتے سی سونا بہن خوش دیئے تو آدھے نال مل کے ملاقات کر کے سی ماشاءاللہ تے ماحول چیک کرو سی بڑا ہی آؤٹ کلاس ماحول ہے ویو چیک کرو

سنگت نہیں پہ آنی حالی کیونکہ ڈی وی گرم ہے نا ڈی وی کافی موسم گرم ہاں شدید گرمی حالت دیتے پہ ٹھیک ہے نہیں ہاں سکلین بھائی یقین کرو سکلین بھائی دی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا ٹائم کرے تقریبا اتو ڈا کلومیٹر دے فاصلے دو تے انہاں دا گھر ہے سکلین بھائی دا جس ٹائم اسا کال کیتے یار سا تواڈے علاقے چ آیا ودے ہیں یقین کرو جوان ہوں ہے موٹر سائیکل سٹارٹ کیتے اور ہاں ماشاءاللہ صاحب کو ملن واسطے آ گئے انہاں دا مثلا شہر و شہر والے ویلوگ بنے نے ویڈیو بنے نے پہلے اندے کے بعد انشاءاللہ تساں نیکسٹ ویڈیو دے ویڈیو سوتیں گے ویڈیو بہوں لمبی تھی ویسی حال تھئی دی نظر اساں ڈوڑا پڑدے پہ ہیں کہ سجن مجبور لوکاں کو ستاون ٹھیک نہیں ہوندا وسا کے دل دے وچ کہیں کو بھلاون ٹھیک نہیں ہوندا اے بہتر ہے جو کہیں دے نال اکھیاں چار نہ تھی وین ملا کے نین وط نظراں چراون ٹھیک نہیں ہوندا چراون ٹھیک نہیں ہوندا اور شعر ادے کے جتی جان کے اون ساکو پھیر کھڑا اے اتی سیت ساڈی وچ پھیر نہ ہا جیویں و ایں پیار دے وچ پا بند ہا او کوئی وسدا شام سویر نہ ہا جیویں او ہئی تاں چاندن وسدے ہن اج وانگوں سخت اندھیر نہ ہا جائیں ڈاج اچ ڈوکھ خالد ڈتن میڈا اپنا ہا کوئی غیر نہ ہا کوئی غیر نہ ہا کیا بات ہے کیا بات ہے جیندیں کوئی نی قدر کریندا ات مر پہوں تاں لاش تے آ کھڑدن جا کفن منہ توں رج دے دن پچھے رو رو حال ونجا کھڑدن او تے مونڈا لاش کو چاویں دن پچھے لاش کو خود دفنا چھڑ دے وہ تھی دفن میں دے مو مٹی وچ پچھے کبر تے پٹکا لا کھڑ دے سیانے سچ آدھن جتا بھل دیئے بھا ہوں جا تو پچھ

اور تے تہاکو دو چار سیٹ سما دے نہیں تے تیکو روکے نہ دل دکھا میڈا تیکو پتہ تا ہے ولا میڈا تے حالی میں اون دی یاد وچ بیٹھا حالی تو فوٹو نہ بڑا میڈا تیرا نا کہیں کی تھیں پوچھا ہے کہیں دا ہے میں اتھا نارا لا لیتا ہے میڈا کوئی آنا بھی نہیں میرے کولوں تے کوئی رہنا بھی نہیں تھی سزا میڈا جی میں جی میں تیکو دے دھن تے تیرے تھی ویندن بندے تیرے ہیں چلو خدا میڈا

تے او میݙے حال تے کھلدا ہا تے او کھل کھل کے ٻݙ ویندا ہا تے وت ہوش سنبھال کے کھلدا ہا تے میݙے موئے ہوئے مال کوں ݙیکھ کرئیں میݙے موئے ہوئے مال تے کھلدا ہا وے ساکوں اشتر اڄ تئیں سمجھ نی آئی وے او کیڑھی ڳالھ تے کھلدا ہا۔